Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal. Esprit.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
Orienta.
Illum waqt Knockabout Sicilia ħa noħodkom f'belt mill-isbaħ. Belt li hija meqjusa ġawhra fi Sqallija. Arkitettura barokka, art pavimentati u mhux l-ewwel darba li diretturi ċinematografiċi għażluha bħala l-belt fejn jaħdmu l-film tagħhom.

li kif tasal mill-ewwel issir tħobbu, wieħed minn dawk iċ-ċentri storiċi li waqt li tkun qed tippassiġġa litteralment tħossok li qiegħed fuq sett ta' xi film. U illum mhux qiegħed waħdi, għandi miegħi lil, ejjew miegħi ejjew miegħi, ejjew miegħi, ħadd ħlief Stephanie Agius! Lesta biex immorru noto? Lesta, ħajjieħ nsuq. Le, le, le, le, mek posti, oħroġ minn hemm. Owejja. Le, mhux għax ma nafdakx, imma naħseb li aħjar insuq jiena.
Id-destinazzjoni tagħna llum hija Noto. Iċ-ċentru storiku ta' Noto huwa sit ta' wirt dinji tal-UNESCO li juri arkitettura barokka mill-isbaħ bini ta' lewni d-deheb u toroq mill-isbaħ li joħorġu seħer u sinifikat kulturali etern.
Steph, ara naqra fejn ġejna. Xi ġmiel, eh?
Din hija Noto.
U għalxejn qed tħares warajna għax għalik m'għandix ġelati. Eh, le. Le, anzi għandi għad mibsa lik. Għawnek. Nistanu l-ġelat minn flok. Le, l-għad ma jibsa.
Għawnek f'din il-kaxxa għanda ħames tiħjil li kollha kemm huma ħajoħduk f'postijiet mill-isbaħ ta' noto. Ah, interessanti. Siti storiċi, naqa storja mhux ħażin, hemm minnhom li ħajoħduk fl-oli, hemm minnhom li ħajoħduk fil-baxx. Ah, fil-bax ġa edan, naħjar nażuna. Taħta tal-oli.
Kull post li tmur trid tieħu selfie. bħala prova li rnexxielek tasal fid-destinazzjoni. Tgħid ħa rnexxielek taqgħadhom il-ħamsa l Eh mela, ma rnexxili x'għala. Spera. Għala le, daqshekk diffiċli.
Fidejja għandi l-ewwel ħiel, anzi niċċaqlqu minn hawn mor naqrawh. Qabel jitlaq il-ħin, irridu naqraw l-ewwel ħiel.
Mela, ħanaraw, ħanaraw. X'ħajjidlek?
Stenna x'għandi naqa' paragrafu twil. Jien ġawra ta' kull Siċiljan, b'veduti sbieħ jien nagħmlek ferħan bid-dija demma tal-kuruna tiegħi. Selfie jieħu kulħadd miegħi, b'arkati u kolonni jien splendur barokk, l-isbaħ kampnar li ndoqq ma' kull tokk. Min jien? Il kemm għandek ħjiel ejja mill-ewwel ħatra. Le naf li qampina hu. Eżatt, qampina qed jgħidlek li hemm il- Veduti, ġveri ximkien fl-oli rridu mmorru. Toqot fil-oli. Jien ngħid li rridu morru fil-oli. Ah, ok, immorru fil-oli, mela eh, kampna, jekk forsi d-doq nimxi mal-ħoss. Isma, fejja blinna morru inti taħseb bħala direzzjoni? Dritt, ċentru.
Immorru fiċ-ċentru?
Yes. Tlaqna, nsaqsu n-nies hemmhekk?
Tlaqna.
Ħa nsaqsi. Viva t-Taljan, skuża! Dov'è il Belvedere, per favor? Ok, grazie mille.
Sibnieh l-ewwel wieħed. Yes. Trid tieħu selfie qabel nitilgħu. Ejwa. Ħa nieħdu hekk ara ħalli jiġi jidher.
Il-Belvedere del Campanile di San Carlo joffri veduta mill-isbaħ tal-belt ta' Noto. Il-knisja nfisha tmur lura għas-seklu tmintax, u l-kampnar prominenti ta' din il-knisja jista' jitqies monument għaċ-ċentru storiku ta' Noto. Fl-1693 il-belt ta' Noto intlaqtet minn terremot qawwi li ġarraf Kull binja li kienet teżisti. L-arkitett bravu Rosario Gagliardi ħadem sfiq sabiex wara l-ħerba li ħalla t-terrimot reġgħet tinbniet din il-belt ikonika għal Sqallija.
Steph ma nafx hekk taqbilx miegħi, imma it-toroq ta' Noto tant huma perfetti, tant huma elaborati l-arkitettura sabiħa. Kważi kważi jtini l-impressjoni li qiegħed ġo xi set ta' xi film. Vera. Vera, sewwed tajt. Wisq sabiħ.
Ħafna, ħafna, anke kif kollox jgħadd flimkien u titla' 'l fuq jirnexxilek tara kollox f'daqqa. Steph, wasal il-ħin biex naqraw il-ħjiel li jmiss. Yes, tlaqna.
Ħa naraw. X'inhu ġej? Il-ħin għad jagħfas. Mela.
Fil-qalba ta' noto ferm prominenti jien. Post fejn l-atturi jibbrillaw imma l-biljetti jridu jinxtraw. Spettaklu drammatiku u jfeġġ l-applaws. Min taħseb li jien? Ċaqlaq Maws!
Min taħseb li hu Maws? Teatru żgur!
U nużaw it-tattika tal-ewwel insaqsu n-nies. Nistaw.
Għan segwi li. Li ma naħa taħseb għanna morru. Li kunu joqodu għaw.
Nissa morru lemmu. Morna lem, xie xinna raw xaġa ġdida.
Għaw it-train Nitilgħu fuq it-trejn u nsibuh.
Iva, tlaqna!
It-Teatru Komunale Tina di Lorenzo ġie mibni fis-seklu dsatax. Huwa msemmi wara l-attriċi lokali Tina Di Lorenzo, li tant hi ċelebrata għall-kontribuzzjoni tagħha għat-teatru Taljan. Dan it-teatru jinkorpula eleganza neoklassika b'arkitettura splendida u tiżjin rimarkabbli. Dan it-teatru huwa xhieda tad-dedikazzjoni ta' Noto lejn l-arti u l-kultura wara li rnexxielha ssalva mit-terrimoti u sfidi oħra matul is-snin. It-Teatro Comunale fih ospita diversi wirjiet, minn opri sa drammi, li kkontribwixxew b'mod sinifikanti għall-wirt artistiku vibranti ta' Noto.
Għandi bżonn l-attenzjoni tat-telespettaturi ż-żgħar ta' Knockabout Sicilia biex jipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna flimkien ma' United Colours of Benetton. Irridu naraw ir-ritratti tagħkom bil-kostumi tal-Karnival. Ibagħtuli r-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi, owenbonnici.tv. U jekk intom tkunu rebbieħa, grazzi għal United Colours of Benetton, ħa terbħu rigali sbieħ. Qed nistenna minn għandkom!

F'Noto, fiċ-ċentru storiku, kaċċa għal teżoro. Wasalna l-ħin li jmiss f'idejk Stef. X'ħajjejt il-ħin li jmiss? Fejn ħajħodna? Ħanaraw.
Il-kuluri tiegħi mill-iktar vibranti. Karattru Siċiljan jien għandi. Platti, buqari u ornamenti tħares lejna s-serra il-menti. It-tafal jitrasforma dan il-perfezzjonist Sabatiano Caristia huwa l-artist. Mela għand xi artist irridu mmorru. Eh, mhux hekk.
Ħa niltaqgħu mal-artist. Naraw naqra.
Immorru lem jew law, insomma noħorġu mit-teatru. Noħorġu mit-teatru naraw.

Is-siti ta' Natura 2000 huma postijiet ta' wirt imprezzabbli għan-nazzjon tagħna. Il-preservazzjoni ambjentali hija responsabilità ta' kull wieħed minna. F'dawn l-aħħar snin Ambjent Malta introduċiet ir-rwol ġdid ta' rangers sabiex jissorveljaw b'mod viġilanti dawn is-siti billi jżommu mad-direttivi tal-habitat. L-Environmental Rangers ta' Ambjent Malta jagħtu prijorità lill-benesseri ta' dawn l-artijiet

Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal.
United Colours of Benetton. Kuċina Toro.
Ommima, nutrienti u konvenjenti.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
Orienta.
Din hija noto. U għax qed ħares warajna x'għalik m'għandix ġelati. Hawnhekk f'din il-kaxxa għandha ħames tiħjil li kollha kemm huma ħajoħduk f'postijiet mill-isbaħ ta' noto.

Il-kuluri tiegħi mill-iktar vibranti. Karattru Siċiljan jien għandi. Platti, buqari u ornamenti, tħares lejna sserraħ il-menti. It-tafal jittrasforma dan il-perfezzjonist, Sabatjano Karistija huwa l-artist. Mela nċi artist irridu mmorru. Eh, mhux hekk.
Ħa niltaqgħu mal-artist. Naraw naqra.
Immorru lem jew law, insomma noħorġu mit-teatru. Noħorġu mit-teatru naraw.
Ara fejnu.
L-arti taċ-ċeramika qiegħda fil-familja Caristia. Illum, meta tkun Noto tista' tiltaqa' u tara l-kapaċitajiet ta' Sebastiano, però fil-passat kont tista' tiltaqa' ma' Vincenzo, li huwa missier Sebastiano. Dan huwa Sebastiano, iċ-ċeramist kreattiv li ssib fit-triq prinċipali ta' Noto. Sebastiano saħħaħ it-talenti tiegħu u kompla l-istudji fl-arti taċ-ċeramika fil-belt ta' Caltagirone. Huwa msemmi ħafna għall-kreazzjonijiet artistiċi tiegħu. Fost l-iktar xogħol rinomat ta' Sebastiano issib kokki mill-iktar kreattivi u vivaċi. Għand Sebastiano ssib ukoll xogħol ta' ċeramika, kreazzjonijiet tradizzjonali Sqallin. Ħudu l-parir tiegħi li meta tkunu Noto, tifqu waqf għand Sebastiano u oqogħdu ammirawh jaħdem. Steph, Kurżità, Meta tiġi f'post bħal da tiltaqa' ma' artiġġan, x'tippreferi x-xogħol tiegħu li jkun modern jew inkella tippreferi xi ħaġa iktar tipika? Iktar tipika, anke jekk ħa tpoġġiha fid-dar, tħares lejha u tiftakar fil-post. Qisek qed tgħid mort ġo post u ma doqtx l-ikel tal-lokal. Naqbel.
Naqbel eżatt. Wasal il-ħin biex naqraw il-ħjiel li jmiss.
Mela, għal Nikolaki jien imsemmi, l-istil barok jiġri f'demmi. Il-gallariji u l-puġġamani jamluni prezzjuż u wisqani. B'disinji qishom bizzilla. Il-faċċata tiegħi dejjem tibrilla. Fejn ħa mmorru? Palazz. Xi ħaġa li hu msemmi għal Nikolaki. Xark, inti xark bil-Malti, mhux bil-Malti xark, imma il-Maltin ngħidu dik xark. Dik xark.
Jien, xark żgħir. Palazz Nikolaki, f'liema direzzjoni?

Inbena mill-familja Nicolaci, familja nobbli fis-seklu tmintax. Oriġinarjament dan il-palazz kien inbena biex iservi bħala residenza grandjuża u oppulenta għall-familja Nicolaci, li turi l-ġid u l-istatus soċjali tagħhom. Il-familja kkummissjunaw il-bini ta' dan il-kapulavur Barokk biex tistabbilixxi l-prominenza tagħhom fil-ħajja kulturali u soċjali ta' Noto tas-seklu tmintax. Id-disinn ikkumplikat tal-palazz u l-karatteristiċi arkitettoniċi ekskwiżiti huma xhieda tal-ġid li kellhom din il-familja. Fatt kurjuż dwar din il-binja huma t-twieqi tal-mewt, sensiela ta' twieqi foloz li jżejnu l-faċċata, li jissimbolizzaw rabta bejn il-ħajjin u l-mejtin. Steph, fatt kurjuż fuq il-poġġaman tal-gallerija ta' barra. Ovvjament żgur innutajtu li n-naħa t'isfel ikun qisu minn fuq. Dawk kienu jagħmluh minn fuq minħabba li n-nisa, ovvjament f'dik l-era kienu jkollhom id-dublett kbir u allura meta jiġu biex iserrħu, ma joqgħodx jinġbidilhom id-dublett lura, imma jkunu jistgħu jibqgħu weqfin. Illum ma naħsbuhomx dawn l-affarijiet, għax ma jagħmlux gallarija qasira għalija biex nara normali. Biex tara, jew jagħmlulek tarġa almenu. Il-ħjiel li jmiss, ħa naraw x'ħa jgħid. Mela.
It-taraġġ tiegħi wisq prominenti biex tarah m'għandekx bżonn lenti. Tarġa tarġa titla' l fuq biex tasal għandi n-nifs misruq. Il-missjoni tiegħek waslet fit tmiema Sirt ħamra nar isek rummina. Id-dedikat lil San Nikol, aplaw ser taqla minn għanna l-kol. Oh. U ħajjirna xili nitla xħajtini applaus. U semmilek il-qaddis il-minut. U San Nikol.
Allura rridu morru.
Yes.
Għan San Nikol. Isma, ħamsalaw.

Innomina l-maħbub jew maħbuba tiegħek sabiex ikunu r-rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni u mbagħad ir-rigal li jintrebaħ gawduh flimkien. Qed nistenna minn għandkom.

Irnexxielek issib il-ħames tiħjiel, tieħu ħames eh, selfies, irnexxielek twettaqha kollha. Għandi fejn għamil album. U zgur, u bħames paġni timla. Għalik għanna rigal zaħir, grazzi għal Red Elmar, għalik għanna li fjen frott il-bahar ti kombinaħ ma l-ingredienti favoriti ti għak zgur sar toħroċ dik it-toma perfetta u li li għid li naqra meta ħaterġa tiġi mejs għalli. Meta tajd li jena niġi.
Għax il-kumpanija ta' Stef oġbitni wis jena. Grazzi ħafna Stef. u l-kumplament. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla u koll niltaqgħu l-weekend li ġejja l-iktar knockabout Sicilia u qabel nħallikom infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja fl-imkien ma' Flexis Fortify. Għandna bżonn naraw ir-ritratti tagħkom waqt li tkunu attivi waqt li qegħdin tagħmlu l-isport. Tibatuli dawk ir-ritratti permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u Bonici.tv. Saħħa.
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal. Esprit.
Kollox authentic Greek yogurt.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
Orienta.
Is-siti ta' Natura 2000 huma postijiet ta' wirt imprezzabbli għan-nazzjon tagħna. Il-preservazzjoni ambjentali hija responsabilità ta' kull wieħed minna. F'dawn l-aħħar snin Ambjent Malta introduċiet ir-rwol ġdid ta' rangers sabiex jissorveljaw b'mod viġilanti dawn is-siti billi jżommu mad-direttivi tal-habitat. Ix-xogħol ta' ranger huwa li nipproteġu l-ambjent u li nedukaw in-nies fuq il-pjanti, l-annimali u l-bilanċi naturali fl-ambjent. Xogħolna jinqasam fi tliet setturi li huma patrolling, xogħol manwali u edukazzjoni. Bħala patrolling aħna nduru s-siti ta' Natura 2000 ħalli noqogħdu attenti naraw li m'hemmx atti ta' vandaliżmu bħal nirien jew off-roading fuq sajti protetti, ċertu attivitajiet bħal camping, off-roading u nirien huma legali, imma f'postijiet protetti jistgħu jikkawżaw ħafna ħsara lill-ambjent. Waqt patrolling parti minn xogħolna wkoll huwa li nirrapportaw eh, skart ħalli jkun jista' jinġabar. Bħala xogħol manwali għandna diversi xogħlijiet, inkluż li nneħħu pjanti invażivi, jiġifieri dawk il-pjanti li jkunu ġew minn barra, u li niġbru ż-żerrija ħalli nkunu nistgħu użaw għar-riċerki u jinżeraw ukoll f'siti tan-Natura 2000. Aħna wkoll bħala ranger, parti oħra minn xogħolna hi li nożbru s-siġar u l-pjanti skont li jkun hemm bżonn. Eżempju fil-każ ta' għar il-friefet fejn aħna naqtgħu partijiet mill-ħedera li tkun qed twaqqaf il-friefet il-lejl milli jidħlu u joħorġu. Matul is-sena aħna norganizzaw attivitajiet edukattivi ħalli jsir tindif fl-ambjent ukoll min-naħa tal-pubbliku. Wieħed jista' jiltaqa' ma' ranger f'siti tan-Natura 2000 bħal hawnhekk is-Salina, l-Għadira u anke postijiet bħal Għar Lapsi.
Huwa fatt li n-natura fl-aqwa tagħha huwa ta' benesseri għal kull wieħed u waħda minna. Mela ejja flimkien nieħdu ħsieb l-ambjent tagħna u nżuru dawn il-parks b'mod responsabbli.